Atĩ kĩrĩa warĩa watigia kũu nĩkuo gũtonga. Kau nĩko karwĩmbo kainagwo nĩ mũndũ wetagwo John Disho. Atĩ kĩrĩa warĩa watigia nĩ kũu nĩkuo gũtonga. Mũgĩkũyũ tene kweragwo atĩrĩrĩ, mũmbi arugaga na ngĩo. Yaani ũgakora mũndũ ũyũ nĩwe mũmbi mũno, nyũngũ iria njega biũ cia goro. no we ũngĩthiĩ gwake na manama nama nginya nyũngũ yake nĩ ĩitaga maĩ na nĩwe araruga nayo ta rĩu he mũthuri ũmwe waikaraga haha Thika Road haha kwĩna TRM mũthuri mũkũrũ mũno no nĩ athuri arĩa ngati biũ arĩ na mũgũnda wa ĩka hakuhĩ 50 nĩwe watindaga kũu akĩripĩa ona kũhe andũ wĩra nĩ hinya mũno na ena mbia hĩndĩ ĩyo ona ciana ciake itingĩahutirie mũgũnda ũcio wake magoka makamwĩra mũthena nĩ tũkĩrĩire thĩna mũno rĩ ndũgĩtinie gacunjĩ kanini ũguo tu gacunjĩ kanini tu tũkĩrĩe tũkĩhote ona gũkĩrĩha macukuru ona ithuĩ tũkĩgĩe na dignity na gĩtĩo mũthĩ akaiga ũyũ wakwa ndũngĩhutio thiĩ nĩ mũkeyethere wanyu ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ to mũhaka andũ makĩheo maũndũ izi mũno ĩ no rĩu nawe tiga gũgĩkuo nyitĩte mũno Ĩ nĩkĩ kwĩragwo kũũma rĩ ti kũũma ta ihiga, ĩ na kuororoa ti gũkĩororoa ta maĩ. Rĩu mũthuri ũcio rĩ nĩ acokire agĩkua, ĩ agĩthiĩ ũgeni tondũ rĩu rĩ ndũngĩgĩtũra thĩ ta kagogo. Rĩrĩa mũthuri ũcio akuire ciana cioire ĩka ithano igĩtinania, hĩhĩ haha nĩho kũinĩra, kũinĩra, kũinĩra, kũinĩra, mũndũ ũtarĩ wathiĩ Mombatha, mũndũ ũtarĩ wathiĩ Ndubai. magĩthiĩ na na kũu ũguo magĩkĩrĩaga makiugaga ici nĩ citũ rĩu nĩ ihinda ritũ anyway nĩ- nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ gĩaku nĩ kĩrĩa ũrĩte no ndinagĩkwĩra ũkĩrĩ atĩ na njĩra njũru no ndaiga atĩrĩrĩ mũgĩkũyũ ndũngĩtuĩka atĩrĩrĩ we wĩ mũtongu nĩwe mũndũ ũrĩa mũtongu mũno itũra na ũrathiĩ na cati thiru kara my friend ũkĩnungaga thigino Hey, onawe invest kamaraci Okorwo nĩ mama ũkĩmũgũrĩre ngondoro njega nyũmba nĩgetha ona wathiĩ wakoma-rĩ, tiga kũrara ũkĩrotaga tu na ngũngũni, ũkĩrũmagwo nĩ ngũngũni na nĩguo watongire. Gũra, gũra mattress njega, mattress njega, spring mattress, ũgũre gĩtanda kĩega. Okorwo nĩ mũgeka gwaku ũkagũra mũgeka mwega ta ũrĩa wonaga Aithĩramu magĩka. Atĩ ona wĩikarĩte thĩ gwaku ũraigua ũhana mũcomba. Ũraigua rĩu we nĩwe kingi wa gũkũ. You are the king now. No rĩu ndũngĩtuĩka atĩ mbeca ciothe cihũrĩte bengi ithuĩ tũgathiĩ tũgatinda tũgĩkomba. No we ũrarara ũgĩthĩ ũgĩthũaga nda. Ũngĩ ũkona mũndũ akwĩre ngũrĩra thambutha. Hĩ nĩ ngagũra rũciũ, nĩ kũmũ mũno, nĩ kuomire mũno. Kuomire kũ my friend? Gĩaku nĩ kĩrĩa ũrĩte. Na Ngai arathimaga guoko kũrĩa kũraheana. Ngai ndangĩkũrehera kĩndũ ũngĩkorwo ũnyitĩte ngundi ũguo Ngai ndangĩkũrehera kĩndũ hau. Koguo na nĩkĩo ndakwĩra eh, ndakwĩra atĩrĩrĩ ũmenyere gwĩkĩra kanyamũ kanini nda na kũrekereria ku release ku release no ti gũtinda ũkiuga sio leo siwezi nunua niĩ ndingĩgũra ngari ya goro ndingĩ- ndingĩikara nyũmba ya goro my friend gũkũ thĩ nĩ kwĩ tũrĩ agendi nĩ kwĩhũtũkĩra twĩhũtũkĩire Ndĩronire mũthuri ũngĩ nyingĩ na na gũkũ ũguo ndagurĩti na nĩ mũtongu mũno no ngari yake ĩrathiĩ gũcinĩrĩrwo ũguo kwa ĩyo ndingi ngari ũguo ũgakora nĩ ngari ngũrũ biũ ĩngĩitĩka bara no ĩthiĩ ũguo ĩitĩkĩre bara na ĩna mamirioni maingĩ ngai baba nĩkĩ inyuĩ we gĩkũyũ release money live life reke onawe maica maku rĩ manjie ũĩ kũmenyera nĩkĩ ndwanjie kũnunga wega na ũrĩe wega ona mĩnyoo yaku ĩmake Hĩrigwo hĩ hĩ, ũyũ nũ wagũra kavia? Agũra kavia na cokoreti na ndũ icio na ciaikũrũka na yoghurt. No ndũngĩtuĩka o hĩndĩ ciothe no wetereire iria rĩrĩa rĩgathũka nyũmba atĩ nĩrĩo tu ũkauga ũrugĩrwo cũrũ. Nĩkĩ we mũndũ wakwa? Anyway this John Motivator Ndũng'ũ agĩkwĩra gũkũ nduokire kwĩrorera.

ikaraga wĩyũmĩtie mũndũ witũ hĩhĩra gĩaku nĩ kĩrĩa ũrarĩa anjĩ kĩrĩa warĩa watigia kũu nĩkuo gũconga cheers mũndũ